Mir sinn ëmmer fein mateneen, Här President. Sinn dat gewinnt, Här President, an de Büro geruff ze ginn.
Här President, mir hunn eis innerhalb vun eiser Sensibilitéit Well mer eng Sensibilitéit sinn. Mir hunn net gestridden, mee hu vill driwwer diskutéiert, iwwert dese Projet de loi, an eis laang d'Fro gestallt, wéi mer eis missten par rapport zu diesem Projet de loi verhalen, well e wichteg ass. En ass awer och ganz vaste. Eng Partie Punkte kann een och an eisen Aen als positiv betruechten, well et kann een éierlecherweis a fairerweis net behaapten, datt dese Projet de loi u sech schlecht wier. Also déi Punkten sinn och schonn opgezielt ginn, wat d'Verbesserung vun der Definéierung ugeet vun de Schutzzonen, de Bau vu Kläranlagen, vu biologesche Kläranlagen, och d'Erhéijung vum Subventiounssystem bei Renaturéierung, y compris dann och nach, wat och elo physesch a moralesch Persoune wäert ugoen. Och d'Ënnerstëtzung wat d'Héichwaasser ugeet, iwwer d'Héichwaasser, mir sinn och nach méi vast, diskutéiere man ech nach um Enn vun dëser Interventioun. Da sollen och d'Infrastrukturaarbechte fir den Assainissement an den Approvisionnement genausou wéi d'Mise en place vun der Zone de protection eng Utilité publique kréien. Dat ass u sech och positiv. Mir mengen awer och, datt mer net laanscht enger Reform vum Gesetz iwwert d'Utilité publique vun enger 70 kommen. Dat ass natierlech elo net an dëser Gesetzgebung virgesinn, mä dat géif natierlech och eng ganz Partie aner Problemer deemno wéi léisen. ënnert anerem och wat de Logement ugeet oder wat de Kampf géint d'Baulandspekulatioun ugeet, andeems een och d'Fro vun der Expropriatioun kéint renforcéieren. Aus deenen Ursaachen, déi mir och als positiv aschätzen an dësem Projet de loi, wäerte mir och net géint dëse Projet de loi stëmmen. Mir gesinn awer och eng Rei Schwieregkeeten. déi eis och net wäerten erlaben, deem Projet de loi eis Zoustëmmung ze ginn. Do däerft Der och très bien soen. Mir hunn, ech hunn drop gewaart, mir hunn, mir hunn eng Partie Schwierigkeeten domadder, datt, wéi de Fransous giff soen, de Paul ausgedoe gëtt, fir de Pierre unzedoen, well am Géigenzuch, och vun de Subventiounen, déi den Assainissement betreffen, datt déi erofgesat ginn. An an eisen Aen ass dat och e klenge Problem, well d'Gemengen dann awer och dorunner wäerte leiden, wat d'Subventiounen ugeet, fir d'Infrastrukturaarbechten an den Assainissement ugeet. An da komme mer och bei deem Problem, an dat ass de globale Problem, iwwert deen och hei elo scho geschwat ginn ass, an dee sech och de ganze Projet de loi abett, also, dat ass eng Modifizéierung vun 2008, dat ass de Problem vum Käschtendeckungsprinzip, dee mir jo prinzipiell net, mat deem mir net averstane sinn a wat jo och erkläert zum groussen Deel, firwat mer och net, trotz Verbesserungen, net mat dësem Projet de loi kënnen averstane sinn. Well, kommt net derlaanscht ze soen, datt dat op Dauer och dozou féiert, datt Gemengen a Syndikater hir Präisser eropsetze wäerten. Wéi Dir et vläicht wësst, wësse menge mir, datt de Käschtendeckungsprinzip weder ëmweltfrëndlech nach eng sozial Léisung duerstellt. Dee Prinzip ass vun der viregter Regierung schonn agefouert ginn a sollt sech an der Logik vum pollueur-payeur Areien. Et ass och nach méi wäit gaangen, well en huet sech och nach agereit an der Logik vum Utilisateur-payeur. A mir mengen awer och net, datt de Pollueur an den Utilisateur kënne gläichgesat ginn. D'Unhänger vum Käschendeckungsprinzip behaapten, et géif d'Leit dozou motivéieren, manner Waasser ze verbëtzen, well se dann och de sougenannte reelle Präis vum Waasser bezuelen. Dat wier dann och an deem Fall eng ëmweltpolitesch Moossnam, wann een hinnen awer entgéintsetzt, datt méi kleng Revenuen dovunner méi staark betraff ginn, da kritt een als Äntwert, dat ass jo och schonn hei gesot ginn, Maja, dofir kënnen och déi finanziell manner Bemëttelt bei den Office social reesen an eng Allocation de vie chère ufroen. Dëser Logik kënne mir net zoustëmmen, éischtens schonn nëmmen, well et eng Fro vun der Dignitéit ass. Esou eng Approche ass net nëmmen erofloossend géigeniwwer Leit, déi finanziell manner gutt dru sinn, an 't ass scho gesot ginn, där ginn et der ëmmer méi, an dat heescht en plus och net onbedéngt, datt een wierklech ganz ënnen op der Echelle sociale ass. Si verhënnert och u sech eng global Gerechtegkeetspolitik ze maachen, doduerch datt esou eng Almosepolitik bedriwwe gëtt. Dat ass jo och e Problem, dee mer an der Logementspolitik gesinn. An d'Unhänger vum Käschendeckungsprinzip, déi soe jo och gären, an dat ass och schonn hei gesot ginn, an dat hunn ech och ganz oft héieren zanter Joren, Ëmweltpolitik mécht ee mat Ëmweltmoossnamen, Sozialpolitik mécht ee mat Sozialmoossnamen. Dat heescht, all Beräich gehéiert propper vunenee getrennt. An dat ass net Richteg. Dat ass eng Haltung, déi engstirneg ass a verweigert eng global Approche vu soziale Froen, déi verbonne si mat Ëmweltfroen, mat ökonomesche Froen a mat politesche Froen. An dat ass dat grad, wat Enn siwwenzeger Joren, Ufanks achteger Joren eis och déi politesch Ekologie bäigeleiert huet, déi am Géigesaz zum grénge Kapitalismus, déi eis jo beléiert huet, datt et déi Trennung op kee Fall dierft maachen. Wann d'Waasser traitéiert soll ginn, also gebotzt soll ginn, dann huet dat e Käschtepunkt, souwuel um Niveau vun den Infrastrukturen, wéi och wat de mënschlechen Opwand ugeet. Firwat muss d'Waasser gebotzt ginn? Zum groussen Deel wéinst de Mikropolluanten, respektiv och Nitraten, déi och zum groussen Deel vun der Industrie produzéiert ginn, sief et déi landwirtschaftlech wéi déi konventionell Industrie. direkt oder indirekt. Dat dréit natierlech zu der Erhéijung vum Käschtepunkt vum Waasserstaat bäi, e Käschtepunkt, deen d'Gemenge mussen iwwerhuelen an dee sech dann duerno repercutéiert schlussendlech och beim Bierger, dee folglech duerch de Käschtendeckungsprinzip d'Pollutioun, déi duerch d'Industrie direkt oder indirekt produzéiert gëtt, matbezuele muss. Et gëtt awer eng Léisung, déi esouwuel ekologesch ass wéi och gerecht an déi esouwuel och mat a Kaf hëlt, datt d'Waasser engersäits eng Ressource ass, op déi kee Mënsch verzichte kann, an anerersäits dat proppert Waasser natierlech e Käschtepunkt huet. Ech si frou, datt mä Virriedner, elo grad den Här Gibéryen, eng Mesure vun engem gestaffelte Waasserpräis nomméiert huet. Ech wousst net, datt d'ADR Dës Proposition huet, mir verteidegen se scho säit Joren, mee mir mengen tatsächlech, datt de gestaffelte Waasserpräis eng Mesure wier, déi weiderhi misst applizéieren an iwwert déi ee muss ganz staark iwwerleeën. Mir hunn och Motiounen an de Gemengeréit dozou als déi Lénk deposéiert, an deene Gemengeréit, wou mer waren. Et ass schonn, et ass schonn gesot ginn, dräi Stufen, eng Stuf fir wierklech de. Waasserverbrauch, deen ee wierklech brauch fir ze kachen, fir déi kierperlech Hygiène, datt deen gratis ass, datt iwwerhaapt keen muss iwwerhaapt dann dofir opkommen, fir op dat Recht op Waasser, wat jiddereen, all Mënsch muss hunn, op dat kee Mënsch, keen Déier, esouguer keng Pflanz ka verzichten, dat elementaart Recht op Waasser, fir iwwerhaapt z'iwwerliewen, datt een dat gratis mécht. Dat ass e bësse wéi d'Loft. Et kéint sech och bal virstellen, deemno wéi, well d'Loft ass jo och polluéiert, datt een och duerno iergend eng Kéier misst souwäit goen, an ech fäerten, datt mer vläicht eng Kéier souwäit kommen, datt een dat och vläicht nach misst bezuelen, déi zweet Stuf. An indirekt hu mer dat scho bal. Déi zweet Stuf 50, deen normale Waasserverbrauch, datt deen, datt deen och zum normale Käschtepräis misst kommen. An ech soen och natierlech dann de Luxuskonsum, fir den Auto all Woch ze botzen an d'Piscine an esou weider, datt deen, duebelt facturéiert gëtt. Dat ass eng ekologesch Mesure, well d'Bewosstsäin, fir net ze verbëtzen, gestäerkt gëtt an déi Leit, déi bewosst mam Waasser ëmginn, och nach dofir, tësche Guillemets, belount ginn. Anerersäits mussen d'Verbëtzer, déi jo meeschtens och méi verdéngen, eendeiteg méi fir de Waasserverbrauch opkommen a ginn op eng gewëssen Aart a Weis dann och dofir, bestrooft. Et soll kee kommen a soen, dës Mesure wier irrealistesch, well ech mengen, esouguer mir als déi Lénk si souguer net déi Eenzeg, déi dës Meenung vertrieden, bei wäitem net. A si ass och technesch machbar, quitt datt se au cas par cas vu Gemeng op Gemeng, datt do den néidegen Invest misst néideg sinn. Schlussendlech wollt ech nach e puer Wuert zur Qualitéit vum Buedem verléieren. Ech mengen, mir wäerten nach weiderhin doriwwer diskutéieren an engem anere Projet de loi. Mee Iwwerschwemmungen hu mat der Qualitéit vum Buedem ze dinn a Westeuropa a warscheinlech och nach op aner Plaze vun der Welt, warscheinlech och an Nordamerika, mee warscheinlech och nach op villen anere Plazen, déi staark industrialiséiert sinn. hu mer jo de Problem, datt duerch déi intensiv an industriell geprägte Landwirtschaft de Buedem souzesoen dout gemaach ginn ass oder net méi esou richteg lieweg ass, wéi en misst sinn. Et huet mat Pestiziden ze dinn, et huet och mat engem iwwerdriwwenen Plouen ze dinn, deen de Buedem manner lëfteg maachen. Et muss ee wëssen, datt net nëmmen d'Beien ausstierwen, mee och d'Wierm ausstierwen. An d'Wierm, déi hu jo eng Funktioun. Ënnert anerem besteet hir Funktioun doranner, fir de Buedem méi lëfteg ze maachen, wat dozou féiert, datt d'Waasser och op eng natierlech Aart a Weis, datt de Buedem d'Waasser op eng natierlech Aart a Weis kann opfänken, wat ëmmer manner de Fall ass a wat och, zu engem Deel oder zu engem groussen Deel deemno wéi och zu Iwwerschwemmunge ka féieren. Ech menge mir kommen och net derlaanscht, fir dann eeben och iwwert d'Landwirtschaft ze schwätzen, iwwert eng aner Politik, déi ewechkënnt vun der industrieller Logik, déi souwuel der Ëmwelt, dem Mënsch, deen och e Konsument ass, wéi och dem Bauer selwer op Dauer wäert schiedegen. Voilà, wéi schonn ugekënnegt virdrun, mir wäerten eis aus deenen Ursaachen enthalen bei dësem Projet de loi. Ech soen Iech Merci. Merci och dem Här Wagner. An d'Wuert huet direkt d'Ëmweltministesch, d'Madame Carole Dieschbourg.